Bal 5 Joer huet et gedauert, mee elo ass Crackdown 3 endlech erauskomm. An ob et och déi ganz laang Waardezäit gerecht ginn ass, dat verroden Äech de komesche Liefmer an Dënni. Vun dohier Clip ab! Scho vun Ufanks u war Crackdown kee rise Publikumsmagnéit, Fir den éischten Deel un d'Leit ze kréien, huet Microsoft 2007 einfach e Beta-Key zum héich erwaartenem Halo 3 bäigeluecht, well se sech net sécher waren, ob d'Spill sech soss verkafe géing. An hire Plang ass gutt opgaang, d'Spill huet sech fir e virausgesote Flop awer nach extrem gutt verkaf kritt. Erstaunlecherweis huet sech do esouguer erausgestallt, dass Crackdown selwer och onheemlech vill Spaass mécht. Crackdown 3 hat awer seng ganz eege Problemer, déi et ze bewältege goufen. Ugefaange mat vill Kontroverse wat d'Cloud-baséiert Zerstéierung vum Spill ugeet, bis zum Fakt dat d'Spill dann och an der Entwécklungshell verschwonne war. Nodeems meng Geschichtsstonn elo awer fäerdeg ass, Looss eis emol ganz ausnahmsweis mam Multiplayer ufänken. Wrecking Zone, sou nennt e sech, läit iergendwou tëschent enger totaler Katastroph an engem Leuchtfeuer fir zukünfteg Technologie. Och wann d'Zerstéierung ganz offensichtlech am Verglach mat der phänomenaler Tech-Demo vun der Gamescom 2015 gedowngrade gouf, ass se nach ëmmer am Spill dran an ass och nach ëmmer iwwerzeegend, wann och net méi grad esou weltbeweegend. Et gëtt trotzdem nach ëmmer alles duerch Cloud berechnet a mat all Spiller synchroniséiert. Schued ass nëmmen, dass de PvP Aspekt selwer net iwwerzeege kann an net wierklech motivéierend ass. Duerch d'Lock-on Mechanik ass kee Skill benéidegt a schlëmmer nach, steet engem oft am Wee wann d'Spill sech dann de falsche Géigner aussicht. Dobäi ginn et nëmmen zwee Modi, Deathmatch an Territories, déi leider net emol probéieren déi ganz Zerstéierung mat erafléissen ze loossen. Do géing ee sech dann op d'mannst eppes Änleches wéi bei Red Faction wënschen, sou datt ee Punkte fir d'Zerstéierung selwer kritt. Virun allem ass et awer schlëmm, dass ee bis dato net mat Kolleegen zesummen an e Match erakomm. Wann een de Matchmaking gläichzäiteg start, da kann ee vläicht mol mat e bësse Gléck mat Kolleegen an e Match geroden. Dat ass awer weder verlässlech, nach sollt dat an engem Spill vun 2019 néideg sinn. No! God please no! No! No! No! Wann een et dann awer mol packt esou no engem Match ze kommen, da mécht awer esou Wrecking Zone onheemlech vill Spaass a sou schlëmm et och ass, et gouf Gott sei Dank schonn ugekënnegt, dass de Party Up Feature ënnerwee ass. Sou, lo wou dat gekläert ass, komme mer mol zum Singleplayer, deen een ironescherweis och elo scho mat bis zu engem Kolleeg oder enger Frëndin am Koop zocke kann. Zu Ufank gëtt een dann emol vun enger richteg gäiler Cutscene begréisst, déi ganz gutt kloer mécht ëm wat et iwwerhaapt bei Crackdown geet. An zwar spillt een als Terry Crews mat Superkräft. Natierlech et ginn och aner Agents déi ee sech aussiche kann, mee si mer mol éierlech, ween wëll net léiwer als Terry Crews spillen? Direkt z'Ufank gëtt ee scho gewuer, dass eng milliardeschwéier Firma de Stroum a bal all grousser Haaptstad vun der Welt lahmgeluecht huet, sou dass Flüchtlingen an hirer Stad Zouflucht sichen an dobäi ausgebeut kënne ginn. Dat gefält der Agency awer net, a wéi eisen Terry Crews, oder Commander Jackson, wéi en am Spill heescht, schons ufanks bemierkt, steet d'Agency fir Recht an Uerdnung op der Welt. Also gëtt direkt mol en Team dohi geschéckt, dat e bësse Stress maache soll. Dat Ganzt geet fir d'Agents awer net esou gutt aus, an et muss een als éischt mol kucken, vu vir unzefänken a sech seng Superkräft eropzelevelen. Dat geet op vill verschidde Weisen, am wichtegste sinn dobäi déi gréng Agility Orbs, déi an der ganzer Stad verdeelt sinn. Duerch déi kann ee méi schnell rennen a méi héich sprangen, wat engem zegutt kënnt beim Erkunde vun der Stad an Erklamme vu Wolkenkratzeren. De Rescht vun de Skills erkläert sech dobäi awer vum selwen, de Fuerskill gëtt duerch Fuere gelevelt, Stäerke duerch Drophauen a Waffeskill duerch Balleren a sou weider. Wärend der also ëmmer méi mächteg gitt, spigelt sech dat Ganzt och am Design vun ärem Charakter erëm, deen ëmmer méi muskuléis gëtt an ëmmer méi e gäil gepanzerte Suit kritt. Dress to Kill! Dat ass u sech och dat Wichtegst. Ab elo kënnt der am Spill fräi ronderëm lafen a maachen, wat der wëllt, an iech Bossen a beliebeger Reihenfolg virknäppen, wéi der wëllt. Sieft iech awer bewosst, dass et méi einfach gëtt, wann der als éischt déi méi kleng Basen zerstéiert an domat d'Verteidegungssystemer vun de Bosse lahmleet. Zum Fazit soen ech nach kuerz, fir 60 Euro géing ech et net onbedéngt weiderempfeelen, mee am Sale oder virun allem duerch Game Pass sollt een d'Spill definitiv mol austesten. D'Spill kënnt zwar definitiv net un e God of War erun, mee et erënnert een trotzdeem bëssen un Oldschool Spiller, well een einfach onheemleche Spaass huet a maache ka wat ee wëll. Ween awer souwisou scho Fan vun ale Crackdown Deeler war, dee kann och lo scho behäerzt zougräifen. So. Riechs du dat och? Nee, wat? Keng Ahnung, mee iergendeppes riecht hei iergendwi faul a komesch. Boah, keng Ahnung, mee ieren heen hei de Studio oprappt, hei kommen News. Mir hate virun enger gudder Zäit dovunner op Facebook bericht an elo ass et och souwäit, Bandai Namco huet de Soundtrack vun der kompletter Dark Souls Trilogie elo op Spotify verëffentlecht. Anthem huet et net einfach. Nodeems d'Spill deelweis zimmlech ausernee geholl ginn ass, hunn sech d'Fans och iwwer de Loot-System beschwéiert. En Update, deen dëse Weekend erauskomm ass, soll dobäi d'Saach besser man. Mir bleiwen un der Saach drun a kucken, wéi et sech entwéckelt. No Call of Cthulhu hätte mer u sech am Mäerz mat The Sinking City eis nees am Lovecraftesche Wahnsinn verléiere sollen. Leider gouf d'Spill elo op de 24 Mee geréckelt. Mee als klengen Trouscht gëtt et awer dofir en neie Gameplay-Trailer ze gesinn, deen iech och déi ganz Detektiv-Mechanike vum Spill méi no soll bréngen. Aus enger wäit entfernter Galaxie krute mer d'Noriicht, dass dem Respawn Entertainment säin Star Wars Jedi Fallen Order op der Star Wars Celebration zu Chicago wäert gewise ginn. Tëscht dem eeleften an fofzéngten Abrëll wësse mer also méi. An hues der lo rausfonnt wat et war? Nee, mee weess de wat? Nee. Ech hunn d'Upcoming Games fonnt! Och dëse Mount huet erëm en häerzhafte Menü, vun de Moonharden bis mat der Hand gebastelt Spillwelten. De Mäerz ass eppes fir dës Gamers Häerz. Wat iech genau erwaart, weisen ech iech an dësem 5 Gänge Menü. Mat Devil May Cry 5 geet et no 11 Joer den Dämonenhorden erëm un d'Lieder. Begleet den Nero duerch Redgrave City a fannt eraus, wat et mat dem roude Pflanzenongetüm matzen an der Stad op sech huet. Dobäi sinn iech d'Bewunner awer alles ausser frëndlech gesënnt. What? No chit chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Fir dësen awer esou richteg anzeheizen, stinn dem Nero net nëmme säi Schwäert Red Queen an säi Blue Rose Revolver zur Verfügung, mee och seng neiste Spillsaach, den Devil Breaker. Dësen erlaabt et iech verschidde Spezialattacken auszeféieren, op Elektro-Exekutioun oder Rakeetenantrieb, fir all Geschmack ass eppes dobäi. Fir dass d'Kannerjuegd awer net ze langweileg gëtt, ass den Nero natierlech net op sech eleng gestallt. Sou gëtt zwëschent de Kapitelen zwëschent dem Nero, dem albekannten Dante an dem Vii gewiesselt. Dei een an der Demo awer nëmmen als Nero spille konnt, ass iwwert de Vii nach net sou vill bekannt, ausser dass hien am Kampf op dräi Dämonen-Begleeder zeréckgräift, falsch fir hie kämpfen. Doniewent kritt Devil May Cry 5 och e Multiplayer spendéiert, welchen Entwéckler als e Kaméissystem beschreift. An dësem kämpft dir geleegentlech zesumme mat den aneren Devil Hunters. D'Demo huet schonn d'Potenzial vum Spill gewisen, a mer kënnen et kaum nach ofwaarden endlech erëm op Demonejuegd ze goen. I never pictured my first trip to DC would be like this. The Division geet an déi zweet Ronn. Sechs Minutten no der Seuch a mat engem neie Setting läit et um Spiller Washington DC fir vum Kollaps ze retten. D'schnéibedeckte Stroosse vun New York goufen duerch eng lieweg Vegetatioun ersat, woumat ee ganz anert Feeling opkënnt an och erëm aluet sech mat de verschiddenste Fraktiounen unzeleeën. Hat de Spiller am éischten Deel no der Story ausser der Dark Zone keng méi ze di gehat, verspriechen d'Entwéckler mat Division 2 Besserung. Sou kann een ab Stufe 30 eng Spezialiséierung wielen, wat eng nei Waff an nei Fäegkeete mat sech bréngt. Eng weider Méiglechkeet niewent der bekannter Dark Zone sinn d'Raids, an welchen 8 Leit sech ganz neien Herausfuerderunge stelle kënnen. Ob alles esou opgeet wéi d'Entwéckler et sech virstellen, gesi mer da fir de Release, mir sinn awer schonn virsiichteg optimistesch. Fight for our city has only just begun.

One Piece World Seeker geet mat der One Piece Franchise an eng ganz nei Richtung. Ob déi Richtung och de Fans gefalle wäert, gesi mer spéitstens de 15 Mäerz. Ob Nio oder d'Teenage Mutant Ninja Turtles, Samurai an Ninjaen koumen ni aus der Moud, an dat beweist och From Software mat hirem neiste Spill, Sekiro, Shadows Die Twice. Bekanntlech Dark Souls Rei waagt sech From Software dës Kéier an eng nei Richtung an och direkt an e neit Setting. Am Japan vum 16 Joerhonnert regéiert d'Chaos, bluddeg Schlachtfelder gehéieren zum Alldag an matzen dran befënnt sech eise Protagonist, welche viru näischt Halt mécht fir säi gekidnappten Här ze befreien.

D'Story fänkt un mat engem mat Edelsteng besetztem Steen, welch sengem Besëtzer seng wëllsten Dreem erfëlle kann. Dat entgeet natierlech och net dem Kamek an dem Baby Bowser, welch beim Versuch dësen ze klauen, d'Edelsteng iwwert déi ganz Insele verdeelen. Dem Yoshi seng Roll ass ganz kloer, Edelsteng fannen ier de Baby Bowser se fënnt. An dat dat Ganzt vill méi Spaass zu zwee mécht, ka mam zweeten Joy-Con en zweete Yoshi joinen, saugt mam Yoshi Géigner an a schmeiss déi resultéierend Eeër op den nächste Géigner oder notzt se ëm är Ëmgéigend ze veränneren. D'Spill gesäit einfach fantastesch aus an ech kann kaum nach erwarden meng Switch domat ze fidderen. An domat si mer och scho beim Digestif ukomm. Mir héieren eis nächste Mount a wéi ëmmer hoffe mer dass et iech geschmaacht huet.

Fighter Z oder Fighters, wéi och ëmmer et elo ausgeschwat gëtt, an der Ultimate Ninja Storm Rei un der Spëtzt vum Genre. Jump Force wollt lo awer nach eng Kéng drop setzen, mat engem Character Roster vun iwwert 40 Charakteren, déi queesch aus de Shonen Jump Animes gezu goufen, huet d'Spill op d'mannst schonn de meeschten anere Kampfspiller eppes viraus. Awer un Ultimate Ninja Storm 4 kënnt et domat awer nach laang net erun. Och mam Artstyle weess Jumpforce gutt ze punkten. Och wann et ufanks e bësse gewéinungsbedürfteg ass, ass et mer schnell un d'Häerz gewuess. Et packt et all Charaktere gerecht ze ginn an dobäi wierkt et keen als ob en net dra giff gehéieren. Dat ass virun allem impressionant wann ee bedenkt wéi ënnerschiddlech den Animatiounsstil vu verschiddenen Animeen awer ass. Virun allem awer hunn d'Partikeleffekter wärend de Kämpf mech iwwerzeegt. Och wa se heiansdo e bëssen iwwerdriwwe kënne sinn, wierken se kinoräif a si praktesch allem um Marché viraus. Domm just, dass se d'Standardkonsoulen heiansdo schonn e bëssen un d'Ruckele brénge kënnen. Ween awer eng PS4 Pro oder eng Xbox One X huet, dee brauch sech keng Suergen ze maachen, well hei ruckelt et éischter selten an nëmme wann et wierklech iwwerdriwwen abgeet. Wou Jump Force awer absolut net iwwerzeege kann, ass am Story-Modus. Amplaz enger epescher Story, déi ee mat senge Liiblingshelden aus senge Liiblings-Animes bestreide kann, Es ass Zäit fir Bällchen fir Zännen, Japano Gedöns! Kritt een eng oninspiriert Pampe mat zesummenhangslos zesummegewürfelt Charakteren, déi elo all béis sinn, bis se et natierlech vun Iech eng an d'Schnëss kréien an da rëm gutt sinn. Natierlech ass domat och allgemeng alles direkt rëm gutt a se soen sech prompt mat Iech zesummen. Iwwerraschunge ginn et an der ganzer Story guer keng, och wann et heiansdo esou wierkt, als ob d'Entwéckler probéiert hätten op e krasse Reveal hinzeschaffen, fällt dat vu Minutt eent auserneen, well een halt ganz genau wees wéi déi eenzel Charakterer sou drop sin. Obwuel een hinne wéinstens daat wierklech zegudd hale muss, all Charakter behëllt sech a schwätzt genau sou wéi an de Virlagen. Och wa verschidde Synchronstëmmen dobäit vläit e bëssen ongewinnt sin, well d'Spill huet nëmmen déi japanesch Sproochausgab. A fir mech war et virun allem de Yugi deem seng Synchro mech heiansdo zum Schmunzele bruecht huet. Ameisen! Apropos Yugi, ebenfalls luewenswäert ass et dass vill Charaktere ginn déi ee bis lo net wierklech oft a Kampfspiller gesinn huet. Story ass also näischt, dat hu mer gekläert. Wéi gesäit et da wéinste mam Kämpfen aus? Ma naja, schlecht géing ech et lo net nennen, mee gutt. Halt och net. De Kampfsystem ass oninspiréiert a léisst sech als eng schlecht Mëschung aus Ultimate Ninja Storm a Xenoverse 2 beschreiwen. Béides fir sech gutt Spiller, mee zesumme geheit sollten se besser net ginn. Kämpf géint KI kann ech souwisou absolut net empfeelen, déi ass nämlech entweeder strunzdomm a léisst sech ouni sech ze wieren vermöbelen, oder mega OP an hot iech mat enger einfacher Handkante schonn den hallwe Liewensbalk gerof. Online-Kämpf géint anerer sinn do scho méi spannend. An dann awer leit d'Spill drënner, dass déi eenzel Kämpfer net wierklech gebalanced sinn. Verschidde Charaktere sinn halt ganz einfach Schrott, a wann där net grad e riise Fan sidd, huet et guer kee Wäert se iwwerhaapt ze wielen. Wat ech awer definitiv empfeele kann, ass et lokal mat Kollegen ze zocken. Zesummen um Canapé z'hänken an ze daddelen hëlt deem Ganzen e bëssen den Eescht aus der Saach a léisst engem Loft all eenzelne Charakter ze spillen, ouni sech opzereegen, dass een benodeelegt gouf. Dat ass net dat eenzegt wat d'Spill ze bidden huet. Et gëtt och nach e Social Space, ganz ähnlech wéi den Tower bei Destiny, nämlech d'Umbra Base, wou ee mat sengem eege kreéierte Charakter ronderëm lafe kann a sech mat anere Spiller vergläiche kann. D'Character Creation ass och grondsätzlech gutt gelongen, et gi Massen u Frisuren, Pupillen an Accessoires a sou weider fir seng eegen Anime-Figur ze erstellen. Och d'Kleedungsstécker vun de verschiddenen Anime-Helde kann ee sech esouguer a ville verschiddene Faarwen fräischalten. Just domm, dass een dofir ëmmer als éischt mol e Loading Screen betrachte muss. Ech muss waarden dass d'Story weider geet. An där? Ma ech wollt just mäi Kostüm änneren. Ah jo, dat kann bëssen daueren. Jo. Also d'Zeitunge leien do, bedéngt Iech. Jo, ech mengen et misst och esou goen. Jo, ok, dann ass gutt.

Cutscene, an där kënnt iech jo denken, Loading Screen. Ech veraarschen iech hei och net, och wann ech wënsch et wier esou. Dat leeft tatsächlech esou of. Heiansdo ass de Loading Screen esouguer méi laang wéi d'Cutscene selwer. Zum Abschid soen ech dann awer nach Folgendes, Och wann et net wierklech eppes fir Kampfspill-Fans ass, wäerten déi meescht Anime-Fans glécklech ginn. Och wann d'Spill éischter mëttelméisseg ass, mécht et mat Kolleege masseg Spaass. Wien awer net souwisou scho Fan vun de Figuren ass, soll d'Spill awer léiwer leie loossen. Sou, zu gudder Lescht komme mer da lo zu enger gudder Noricht an enger bësse manner gudder Noricht. Dat Gutt als éischt, LuxPlay plënnert an en neit Studio. Dat heescht, dat hei wäert an Zukunft net méi esou oft ze gesi kréien. Déi manner gutt Noricht ass, LuxPlay plënnert en neie Studio. Dat heescht, mir hunn, wéi de Billy scho sot, dat heiten elo fir eng Zäitchen net méi. Mir wäerte warscheinlech op e bësse méi ongewinnte Plaze mussen dréinen. A mir wëssen nach net genee, wéini et kënnt, mee et kënnt. Sou, an dowéinst soe mer Iech elo vun hei aus fir d'lescht Kéier Äddi. Fir d'lescht Kéier? Jo, komm, soe mer zesummen.